History an en chuan ka charphaia khawsa hmasa te chu Biate leh Hrangkhawl an ni a. Thangram chu kum AD Sangkhazali sawmkua vela Ranglawng, Sakechep, Hrangkhawl, Mulsawm, Chorei leh Kaipeng hnam ten an lua tawh a. British an lo lian a, an inkara indona te a lo awm a. Tuna Thangram an tih bik Langkaih phai leh Singla phai Hmelza sawmriat biala zau chu kum Sangkhazaria sawmruk pasarih khan ramri kham fel tak naihin British leh Mizo Mipu ten inremna an siam tih a sawi. Pu Lalduawma chuan khawvel ramri kham in dai dan mah se hnam ri chu kham thei a ni lova, ram hranah te, state hranah te awm mah se unau an nihna te, hnam khat an nihna te chu uar taka lantir tlang zel a pawimawh a. Mizo hnam huikhawmtu lian leh tangkai, yma, mzp kohhran leh tlawmngai pawl dang te kal tlanga nghet taka invawn tawn zel a tul tih a sawi. Chief Minister chuan Zofate huikhawm a, A tul anga tanpui zel chu sorkar duh dan leh kal dan a nih thu a sawi a. Khawvel huapa an inhui khawmna tur Mizo Diaspora Cell chu Chief Minister Office ah an din tawh a, hna pawh an thawk nasa a, mi tam tak an tanpui tawh tih a sawi a. Chutiang rilru putu sorkar chuan Thangram ah an unau te pawh an ngaithah dawn lo va, an tan dan hnuai tih theih an neih te chu an ti zel dawn a, fahrahin an kalsan dawn lo tih a sawi. Pu Lalduawma chuan tun hnaiah an thenawma Zofa te delh chin rama harsatna a thleng hlawm a, heng harsatna hi Pathian remruatna anga thleng an thatna tura a tirh a ni lovang tih an sawi theih a sawi theih lo va, Pathianin hna a thawh chuan theih loh a awm loh avangin a malsawmna an dawn thei nan a ram leh a felna an zawn zel a tul tih a sawi. Inkhawm hi mzp Vice President Pu Sangming Thangan a kaihruai a, Thangram Indigenous People Movement President Pu Kevana Chawrei leh Mzp President Doctor Sri Lalremruata te pawhin thu an sawi a, hnam lam leh zai chi hrang hrang an entir a ni. Chief Minister Pu Lalduaman Mizoram sorkarin Zofa te hui khawm a, a tul anga tanpui zel chu an duh dan leh an kal dan a nih thu Vawiinarawnpur Assam-a Thangram Cultural Meet a hmanpuina a sawi. Thangram Indigenous Peoples Movement, TPIM, leh MZP General Headquarters Tangkawp Buat Saih, Thangram Cultural Meet vawi hnihna chu vawiin khan nei a ni a. Khualian Chief Minister Pu Duha chuan sorkarin Zofate huikhawm kawnga hma a lak dan te a sawi a, khawvel huapa an inhuikhawmna tur Mizo Diaspora Cell chu siam office ah an din tih leh mi tam tak an tanpui tawh tih sawiin chutiang rilru putu sorkar chuan Thangrama Zofate chu a ngaihthah ngai dawn lova an tan dan hnuai a tih theih dan an neih te chu an ti zel dawn a, fahrahin an kal fahrain an kalsan dawn lo tih a sawi. Chief Minister Pu Duha chuan hmun hrang hranga awm Zofa te chu ramri in dai dan na mah awm mah se hnam ri chu kham theih a ni rih lo tih sawiin ram hranah te state hranah te awm mah ila unau kan nihna te hnam khat kan nihna te hi uar takin kan lantir zel dawn nia a ti a. Hnam khat hnam inpum khatna kawngah Thangram mipui te an thawh hlawk hle tih sawi bawkin Tanpui ngaite tana vehbur an khawn dan te, Press Release siama Zofate thla vang an hauh thin dan te pawh an lo hriat ve zel thu te a sawi rualin an chungah Mizoram mipui te pawh an lawm tih a sawi a. Hnam hui khawm tu lian leh tangkai yma te, MZP te leh Kohhran te, tlawm ngai pawl dang te kal tangin nghet taka in vawn tawn zel a tul thu a sawi Kuminthang ram cultural meet hi a vawi hnihna a ni a, thupuia u nau kan ni tih hman a ni a. Inkhawm hi mzp Vice President Pu Sanghmingthanga'n a kaihruai a, Thangram Indigenous People's Movement President Pu Kyaw Vana Chawrei leh mzp President Doctor Silal Ramruata ten thu an sawi a, hnamlam leh zai chi hrang hrang entir a ni bawk. Thangram tih hi khawthlang ram, thlang ram tihna a ni a, Mizo thlang tla hmasa te luah ram niin tunah hian khaw sawmhnih pali vel leh, Mihring sing thum vel an awm mek a, heng rama cheng zo hnah thlak hnam paruk te hian Thangram Indigenous People's Movement dinin kawng hrang hrangin hma an la mek a ni.